Catatoni yn rhif tri, Ioan yn Titanic, mae'n ffantastig, mae'n mae'n brofiad yym da iawn, a ma'r Gwyddelod a'r Albanwyr wedi cael digon o gyfle. Wedi cael eu hamser, do.
Ydyn, ydyn. Amser y Cymry. Ydy o'n yn cŵl i fod yn y Gymro eto, Ioan? O, fi'n credu bod e rioed wedi bod yn cŵl, ond nawr mae pobl yn dechre yym yym parchu a dechre yym cydnabod y peth, yym a ma' a mae'n hen bryd bod bod hwnna'n digwydd. Ydyn ni'n neud gormod ohono fo, ddo? Yda- ydach chi'n ymwybodol ohono fo pen 'dach chi yn croesi'r ffin, neu ni yng Nghymru sy'n neud gormod ohono fo falla? Na, ma- ma- ma- fi'n credu bod e 'di bod 'na eriôd, ond erbyn hyn ma' pobl yn dechre cydnabod y y ffaith. Yy ddigwyddodd e yy yn ddim yn sbel hir yn ôl gyda yr Albanwyr a a'r a'r Gwyddelod eriôd, a nawr trwy'r Cymry a, wel, dyle dyle fe 'di bod 'na o'r dechre ond Mm. Hwre, bore 'di cyrraedd. Ond pan 'ych chi'n edrych ar deledu y rhwydwaith, bbc Un er enghraifft, dych chi ddim yn, o dyd fyth yn ni'n gweld rhaglenni Cymraeg yn Saesneg, neu Cymreig. Yym, dydd Gwener nawr welwn ni Mortimer's Law, a yn yr rhaglen gynta ers tro byd, yym, sy'n, sy wedi lleoli yng Nghymru, felly, 'dyn ni ddim yn gwneud mor ymynydd, na. Ydych chi, falle erbyn ŵan, yym, neu falle pan oeddech chi'n cychwyn, yn mynd am y rhannau o Gymru, a falle erbyn rŵan wedi gallu taflu y label yna i ffwrdd a mynd am y rannau sydd ddim yn gofyn am fod yn Gymro, falle? Mm. Wel, yn sicr yn y rhan wi'n neud nawr, dwi, dyw e ddim yn gofyn i, d- does dim gofyn bod yn Gymro, ond wi'n cael neud e mewn acen Cymraeg, a wedi dewis neud e mewn acen Cymraeg achos bo' fi'n meddwl bod e'n fuddiol... Mm. ...yym i'r rhan. Yym.
Yr rhan hwnnw? Peter Pan yn Gymraeg? Ie.
Pedr Pan. Pedr Pan.
Yym, ond yym, na, dwi ddim yn gwybod, mae Ioan yn chwarae hmm. Cymro, um, oedd yn Gymro hanesyddol yn y Titanic. Dyna o'n i'n mynd i ddod at hwnna wan, achos hmm. o ti um, yn y Titanic, wrth gwrs, yn hmm. chwarae cymeriad hanesyddol. Wel, ie, a oedd y cyfrwyd o Wara Teg ddim, oedd e'n wylo am Gymro. a nath e gyfweld a a a nifer o Gymry fi'n credu a o'n i'n digwydd yy edrych yn debyg iawn i'r cymeriad o o hanes felly o'n o'n i'n lwcus o ran hynny. Ond odd e'n odd e yn braf i ga'l defnyddio yn acen yn hunan yy yn allan yy yn Mecsico ble o'n nw'n ca'l eu ffilmio a a a nesa i wel filodd o Americanwyr a a a chymeriade fel Leonardo DiCaprio a Kate Winslet yn ca'l defnyddio yn acen acen yn hir. Oddach chdi'n ymwybodol pen gychwynnes di neud y Titanic Oeddach chdi'n ymwybodol bod chdi'n rhan o rywbeth mor enfawr? Ddim, ddim pan es i am y cyfweliad. O'n i'n gwybod bod hi'n ffilm Hollywood, o'n i'n meddwl, o, dim ond ffilm Hollywood arall, a, a, a, ond o'n i'n gwybod bod James Cameron yn rhan o'r peth, o'n i'n, wel, mae ffilmio fe wedi bod yn wych a dwi'n mwynhau ffilmio fe yn fawr. Ond pan gyraeddes i yn, at y set yn Mexico, dyna pryd nath e 'nharo i, achos oedd ei, oedd e fel petai'r llong wedi glanio yn y porthladd, fel petai ar, ar ochr y, y môr, môr mawr, felly, yym, Hmm. A a wel yy yy pan geiries i odd e'n odd odd e'n ryfeddol. Wt ti yy dwi'n gwel bo' chdi 'di gweld y ffilm Titanic sud wt ti'n teimlo pan wt ti achos dwi'n gwbo bo' chi yn nabod y'ch gilydd ers blynyddoedd yn dod o dde Cymru wedi perfformio hefo'ch gilydd o- sud sud deimlad ydi o i chdi i weld rywun wt ti mor agos ato fo fel Ioan yn perfformio mewn ff- mewn ffilm fel 'na? Mae'n brofiad hynod o ryfedd a chwithig achos ma' yy yy ti'n teimlo'n yym yn baradocsaidd iawn, 'yt ti'n teimlo'n hynod o eiddigeddus Wyt ti wir?
Wel, oedd ddim cenfigenus, ond eiddigeddus, mewn ffordd eitha iach, achos bod e'n job mor cushy a neis. Ond, ond ar y llaw arall, a'r teimlad yma sy'n goddi weddid ym pob dim yw'r balchder, a a yn enwedig pan yw'r cynnyrch mor safonol a mor hyfryd fel rhan Ioan yn, a pan yw e'n achub Kate Winslet, o'n i'n... Ti 'di rhoid o i ffwrdd? O na ma' pawb yn gwbo. Na ma' pawb yn gwbo hynna dwi siwr.
Yym o'n i'n anagre a so ma' ma' balchder enfawr. Ie. Mae'n yym mae'n hyfryd. Ydi o'n wir i ddeud tho bo' chdi wedi yym canolbwyntio fwy ar y byd llwyfan achos wt ti 'di bod efo y goreuon wt ti 'di bod efo'r National Theatre yr RSC petha ma' actorion ifanc yn meddwl sy'n mynd i ddod t'mod, lot hwyrach ymlaen yn 'u gyrfa yym actio nhw. Wel, wedi bod yn lwcus ydw i. Yy, es i'n syth i'r RSU o'r coleg a wedyn yn i i'r National, a fel 'na mae mae wedi digwydd, a nid yym... Dwi ddim yn credu... Wrth gwrs ma' pobl yn dewis 'u llwybr, a jyst dewis y cyfleoedd fel o'n oedden nhw'n dod, a ond yym ydw i wedi canolbwyntio ar theatr a a a mae dyna'r cyfrwng wi'n yym 'i fwynhau ore. Ond dwi isio yym sôn am 'ych cefndir chi, achos ma'r ddau o'na chi, dwi'n gwybod, wedi bod yn Eisteddfotwyr. Wan, ydi yym y cefndir yma wedi rhoid ry-... Ah, dwi'n gweld chi'n gwenu fan 'yn. Wedi rhoid ryw fath o... I I mewn yn yr Eisteddfodau 'ma, wnaethoch chi sylweddoli am y tro cynta 'ych bo' chi yn falch o berfformio? Wel, trwy gerddoriaeth mwy na dim ddaeth y nawydd i berfformio achos es i ysgol gyfun Gymraeg Lan Taf a mae'r adran gerdd yn adran gryf iawn fyny felly trwy ganu yn y core a chwarae yn y cerddorfeydd dyna ble ddaeth yr awydd i berfformio a pan o'n i'n cystadlu'n Steddfod canu Alaw am Gwerin o'n i a mae gweud stori ar gân yw i Felly yym... Reit dwi mynd i'ch stopio chi'n fan 'na achos yym 'dan ni wedi ffindio yym ryw glips bach 'dan ni wedi bod yn tyrchu am hir. Daniel Evans i ddechra ma' gynnon ni glip bach paid â edrych mor boenus ma' 'na ryw glip bach hyfryd o Daniel mewn côr yym côr canu mewn Eisteddfod. Daniel Evans i ddechra.

Yym pan oddach chdi'n un deg chwech ia? Ie un deg ch- saith ie. So yn dangos bo' chdi'n dipyn o Eisteddfodwr ond yy Iwan o'n i'n gwel' chdi'n yym yn gwenu'n smala iawn fan 'yn achos 'dan ni 'di ffindio un yym hyd yn o'd dipyn cynharach yy o Iwan Gruffydd. Yym Elin a Jones am pwy wt ti'n chwilio? Fe symudwn ni 'mlaen nawr at yr unawd ala werin, o dan ddeuddeg oed. A ro'n i wedi gobeithio cael yr enillydd yma gyda ni yn y stiwdio ar y maes heno, ond yn anffodus, yr un fath â Non Gynefach, mae e wedi gorfod dal Bertie Bws i lawr i Neuadd Dewi Sant i gymryd rhan ym Mhasiant y Plant. Ond dyma sut y gwnaeth Ioan Gruffydd o Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd, ennill ar yr ala werin y prynhawn yma. Modryb gwen o elyn a bwchi at lyn y felin, mae'r alarch gwyn yn nofio'r llyn, mae ben o dan ei ben. Nes di ddal Bertie Bws, dyna di'r cwestiwn mawr. Do, dallaswn i, do, do. Diolch, byth. Wel, yn anffodus, mae rhaid i ni stopio'r cyfweliad fan hyn. Diolch yn fawr iawn, iawn, iawn i chi. Diolch i chi. A bob lwc i chi yn y dyfodol efo be bynnag dych chi'n neud. Ioan! A Daniel!